Pero jiena l-lum ħan nitkellem ftit fuq il-maski ġeneriku, imma eh, ħan nifoka fuq aspett wieħed li huma it-titoli li diġà semmew ftit illum il-professjonijiet ta' rigi xogħlijiet snajja marbutin man-nisa. Il-punti ewlenin tal-preżentazzjoni tiegħi ħa jkun, ħa nagħti tifsira fil-qosor, veru fil-qosor, tal-maskit ġeneriku, imbagħad ir-raġunijiet tiegħi għaliex ma naqbilx miegħu, l-inizjattivi li ttieħdu f'pajjiżi oħrajn biex jitnaqqas is-sessiżmu mil-lingwa, imbagħad naraw ftit x'ġara fl-Italja, il-linji gwida tal-Parlament Ewropew dwar lingwa li tuża l-ġens newtrali u naraw ftit x'kienu il-linji gwida speċifiċi għall-ilsien Malti, imbagħad nispiċċa b'xi rakkomandazzjonijiet bħala follow-up għal dan is-seminar. It-tifsira tal-maskil ġeneriku. Il-maskil ikun ġeneriku meta l-forma maskili tintuża ta' sikwit biex tinkludi mhux biss lill-irġiel imma wkoll lin-nisa. Per eżempju, dakinhar fuq ir-radju kont qed nisma' jiena l-kelma tifel, għax it-tifel meta jħossu hekk, mela jħossu hekk, u din kienet mara li kienet qed titkellem. U ġieli nisma' għalliema li jgħidu l-istudent jeħtieġ, per eżempju, jistudja biex jitgħallem, inkunu qed nużaw il-maskil fis-singolar. Imma fl-istess ħin nkunu qed nirreferu sew għall-istudenti bniet u sew għal dawk irġiel. Anke pereżempju f'sejħiet għall-applikazzjoni. Għamilna ż-żmien konna nisimgħu naraw miktub l-applikant għandu jibgħat pereżempju, l-applikant nom li suppost jinkludi kemm l-applikanti rġiel kemm dawk nisa. Issa dan l-aħħar smajniha wkoll dalgħodu. Dan l-aħħar snin, meta n-nisa bdew jidħlu fil-professjonijiet u jieħdu karigi għoljin, bdejna nisimgħu t-titoli li bdew jingħataw lil dawn in-nisa fil-maskil ġeneriku, id-Deputat Maria Borg, l-Avukat Maria Borg. Saħansitra fil-kamp legali kienet tara, il-liġi kienet tagħraf il-maskil ġeneriku bħala li jikkomprendi wkoll lin-nisa. Fil-liġi dwar l-interpretazzjoni hemm is-sentenza, kliem li juri l-ġens maskil jinkludi l-ġens femminil. Issa ftit ġimgħat ilu, ma' din is-sentenza biex ma tibqax daqshekk maskil ġeneriku, żdiedet oħra li tgħid, kliem li juri l-ġens femminil jinkludi wkoll il-ġens maskil. Il-maskil ġeneriku mhux dejjem aċċettat, l-aktar f'dawk il-lingwi mibnija fuq il-ġens grammatikali. M'iniex se noqgħod nidħol fid-dettall ħafna, imma għandna l-Malti, it-Taljan, il-Franċiż, l-Ispanjol, u kif qalet Josiane ukoll, ħafna studji juru li l-lingwa mhijiex newtrali fil-moħħ tan-nies, għaliex ħafna drabi meta jaraw jew jisimgħu jew jaqraw nom fil-maskil ma jassoċjawx dan in-nom li qed jirreferi kemm għal irġiel u kemm għal nisa imma jassoċjawh biss li qed jirreferi għal irġiel weħidhom. Il-maskil ġeneriku joħloq ukoll, skont jien, problemi. L-aqwa tnejn ewlenin huma d-diskriminazzjoni kontra n-nisa u komplikazzjonijiet lingwistiċi. Issa jiena ħa niffoka għattilkom fuq aspett wieħed tal-masking ġeneriku li huma t-titoli, l-professjonijiet, karigi, xogħol, snajja' li aħna nirrelataw man-nisa. X'inhi l-użanza attwali f'Malta? Jiena nara li propjament aħna diġa' kellna użanza li nużaw il-forom tal-maskil u tal-femminil ħafna drabi, pereżempju jekk kellek Kok, kellek koka. Jekk kellek ħajjat, kellek ħajjata. Mela diġà kellna dawn. Imma x'ġara? Ġara li meta n-nisa bdew deħlin fi professjonijiet li qabel kienu l-għalqa tal-irġiel, jew karigi għoljin li kienu l-għalqa tal-irġiel, Xi ħadd ta' Malta, ma nafx min, nissuspetta li kienu l-ġurnalisti fil-kmamar tal-aħbarijiet, ma nafx kienx hawn xi regola uffiċjali, li ddeċidew li min jilħaq avukat, min jilħaq maġistrat imħallef, iddeċidew li jibqgħu jagħtuhom il-maski ġeneriku, il-Maġistrat Maria Borg, id-Deputat Maria Borg, l-Ispettur Maria Borg. Issa dwar il-preferenza tan-nisa Maltin, jien milli nara u semma minn għalija George ukoll, li jkun hemm min jieħu għalih ċerti nisa jekk inti ma tużax il-maskil mal-kariga tagħhom għax huma jippreferu l-użu tal-maskil ġeneriku. Jiena naħseb li l-raġunijiet ewlenin huma li jibżgħu li l-użu tal-femminil inaqqas il-valur tal-professjoni jew kariga. Inkella jibżgħu li ma jittieħdux bis-serjetà biżżejjed. Iżda dwar dan l-aspett jien ħa nħalli f'idejn Joseph. Charles Galdes li ħa jitkellem imbagħad warajja, li għamel riċerka proprju fuq dan is-suġġett u jtina iktar dettalji. Issa ħa nagħmel tliet mistoqsijiet. Għandna nibqgħu nużaw il-maskil ġeneriku għal dan il-qasam partikolari wkoll meta nkunu qegħdin nirreferu għan-nisa? Jew għandna niffeminizzaw il-lingwa tagħna biex tirrifletti aħjar ir-realtà soċjali li qegħdin jgħixu n-nisa Maltin illum li qed jidħlu fl-oqsma kollha li qabel kienu magħluqin għalihom. Wasal xi żmien li nibdew ngħidu per eżempju Angela Merkel il-Kanċilliera Ġermaniża u mhux aktar Angela Merkel il-Kanċillier Ġermaniż. Jiena niddikjara mal-ewwel li jiena kontra l-użu tal-maskil ġeneriku għal dan l-aspett li qed niddiskuti u favur l-affermazzjoni tal-femminil, jiġifieri nkun irrid li fejn għandna verżjoni fil-maskil ikollna l-verżjoni tal-femminil. Dan ifisser li ma nibqgħux ngħidu aktar Maria Borg Avukat imma nibdew ngħidu Maria Borg Avukata jew Avokatessa għax aħna ġejjin mit-Taljan. It-Taljani, as an aside, ukoll kellhom din il-problema però għamlu li issa jkollhom jew Avokata, Avvokata bil-a, jew Avvokatessa. Professore, qallu, jekk tridu tagħmluha professora tistgħu tħalluha. Jekk tridu tħalluha professoressa tistgħu wkoll. Imma aħna dik għax ġejja ħafna drabi jkunu ġejja mit-Taljan. U r-raġunijiet ewlenin huma għalija li nkontra l-użu tal-maskili. Għal żewġ raġunijiet ewlenin huma d-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-problemi lingwistiċi li jinħolqu minħabba l-maskil ġeneriku, jien nara li joħloq konfużjoni sħiħa fl-istruttura tas-sentenzi. Issa d-diskriminazzjoni. Il-maskil ġeneriku naturalment jiffavorixxi lill-irġiel u jiddiskrimina kontra n-nisa. Jerġa' jagħmel lin-nisa subordinati għall-irġiel, isaħħaħ l-isterjotip li rwoli ġodda tan-nisa baqgħu tipikament maskili. Ma jgħinx biex is-soċjetà tagħraf il-kapaċitajiet tal-mara u s-sehem tagħha fis-soċjetà. Ikompli jwarrab lin-nisa mal-ġenn u jidfinhom fil-forma tal-ġens maskili. Ma jgħinx lin-nisa biex ikunu aktar viżibbli. u biex ikunu ta' xempju pożittiv għal nisa oħrajn. Jipproponi lis-soċjetà prinċipji ta' ugwaljanza pjuttost ambigwi u kontradittorji, u dwar dan l-aħħar punt nixtieq niġbdilkom speċi biex l-attenzjoni biex nagħmlu ftit riflessjoni. F'Malta ta' sikwit ikollna d-dibattiti, anke issa bħalissa hu għaddej id-dibattitu, dwar il-bżonn ta' aktar parteċipazzjoni tan-nisa, ta' preżenza iktar għolja tan-nisa fil-qasam tal-politika, pereżempju, f'karigi għoljin, f'postijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, f'entitajiet tal-gvern u ta' kumpaniji kbar. Fl-istess nifs, imma, niddetta li biex jittieħdu bis-serjetà, nisa validi, kwalifikati u kompetenti għandhom jibqgħu moħbija taħt titoli maskili. Issa ħa ngħaddu ftit għall-problemi lingwistiċi li jiena narhom marbutin ħafna mal-fatt li l-ilsien Malti hu mibni fuq il-ġens grammatikali, mhux se nidħol ħafna fid-dettall, però kif semmew ta' qabli, b'nomi, aġġettivi, pronomi u verbi b'forom differenti tal-maskil u tal-femminil. Issa, innutaw li dan jiġri, jien m'iniex ta' lingwista imma kif nara jien minn li naqra u nara u nisma'. Dan jiġri fis-singolar biss. Fil-plural, il-Malti jsir newtrali kif urietna wkoll Josiane kif nistgħu nibdlu biex innaħħu s-sessiżmu. u ma jagħmilx distinzjoni bejn il-ġens maskil u dak femminili, jekk naraw l-eżempji jien għamilt fis-singolar l-ewe' żewġ sentenzi, il-ġens tan-nom wieħed maskil u l-ieħor huwa femminil. Mela kollox irid jaqbel mal-ġens tan-nom, għandek il-aġġettiv u għandek il-verb. Mela għandek it-tifel il-kbir marad, it-tifla l-kbira mardiet. Imbagħad fil-plural jiġu l-istess, mela l-lingwa ssir newtrali, jiġifieri dik tista' tkun soluzzjoni għal waħda mill-affarijiet kif nistgħu innaħħu s-sessiżmu. Anke l-artiklu, aħna fortunati hawn Malta għax l-artiklu huwa newtrali. għas-singolar maskil u femminil u għall-plural huwa l-istess, jibqa' dejjem l-istess. Mhux bħat-Taljan, pereżempju, dawk għandhom problema għax għandek il ragazzo, la ragazza, mbagħad i ragazzi u le ragazze, jiġifieri mhux bħalna, aħna aħna naqra iktar infortunati, ikollna inqas problemi. Issa jiena ta' bniedma lajka fl-istudju tal-Malti, Jiena nirraġuna hekk, jekk ir-regoli tal-ġens grammatikali skont dawn ir-regoli suppost ikollna l-maskil u l-femminil, allura n-nomi li jiddeskrivu l-karigi jew professjonijiet jew snajja' jew xogħol għandhom ikollhom ukoll il-verżjoni tal-ġens femminil maġenb dak tal-ġens maskil. Mela, il-maġist. Sorry, għax għandi, Ms. Mea, xotti. il-Maġistrata, id-Deputata, is-Segretarja, il-Ħajjata. Però jien hemm fuq għamilt osservazzjoni oħra, għax dak qed nissuspetta hekk. Mingħajr distinzjoni imma bejn karigi jew professjonijiet meqjusa prestiġjużi. u xogħlijiet u snajja' oħrajn. Per eżempju, aħna segretarju, segretarja ngħiduha, il-ħajjat, il-ħajjata ngħiduha, il-bidwi, bidwija ngħiduha, il-kantant, kantanta ngħiduha. Imma allura min iddeċieda li l-maġistrat u d-deputat għandhom ikollhom status differenti u jekk tkun mara tieħu l-maskil? Jiena dan l-aspett idejjaqni wkoll ftit għax nara hemm ċertu klassiżmu wkoll. It-taħwid fl-istruttura li ġġib il-maskil ġeneriku għal dan l-aspett li qed niddiskuti jien. Hawnhekk ktibtilkom erba' eżempji ta' xi smajt jiena fl-aħbarijiet bil-Malti jew rajthom miktubin f'xi gazzetta bil-Malti. dwar Angela Merkel, araw x'taħwid, l-ewwel waħda, il-Kanċillier Ġermaniż. Angela Merkel qalet, anzi l-verb qabluh ma' Angela Merkel hemmhekk. Imbagħad smajt oħra, il-Kanċillier, għax kont inniżżilhom, il-Kanċillier Ġermaniża Angela Merkel qalet. Il-Kanċilliera Ġermaniża Angela Merkel qalet, naturalment jien ma' din naqbel, imma mbagħad qed jidħlu l-voċi li smajtha jiġifieri, imbagħad għandna oħra fejn poġġew Angela Merkel quddiem il-Kanċillier Ġermaniż jaqbel ma' Kanċillier ġie wara, allura min kien qed jikteb min, messju jien, Min kien qed jikteb? Jew ġurnalist jew ġurnalista iddeċidew li jikteb qal mbagħad hemmhekk. U darb'oħra qrajt xi xahar ilu ta' rapport tal-Qorti. Iż-żagħżugħ deher quddiem il-Maġistrat José Demicoli. li sabu, il-Maġistrat sabu ħati u ordnalu lil dan iż-żagħżugħ, jiġifieri din kienet miktuba imma min kiteb jew ma qagħdux attenti għax inti meta tikteb iktar toqgħod attent jew attenta imma meta tkun qed titkellem b'mod spontanju l-affarijiet joħorġulek b'mod spontanju ma jagħtukx ċans Kif se toqgħod tikteb? Hawn kwistjoni tal-qbil tal-aġġettivi, tal-verbi, għalhekk ikollna dak ta' ħwietet. Issa l-lingwaġġ tan-nies issemmit ukoll dalgħodu. Fil-lingwaġġ ta' kuljum, b'mod naturali, in-nies jużaw il-femminil u mhux il-maskil, jekk ir-riferenza tkun għall-mara. Xi ġimagħtejn ilu kont għaddejja minn fejn il-qorti. Kien hemm familja, raġel, il-mara u ġuvni. U bdew jgħidu għax l-ispettura, jiġifieri dawn ma qagħdux jaraw fuq ġens maskil u l-maskil ġeneriku, iddeċidew li bħal Malti l-affarijiet li għandna fil-femminil, fil-maskil, nagħmluhom fil-femminil. In-nies jgħidu t-tabiba, l-perita, l-avukata, l-maġistrata, id-deputata, eċċetera. Xi kliem ġdid, bħalma diġà ssemma wkoll, fil-verżjoni femminili għadu ma daħalx fil-lingwaġġ komuni u dan forsi għax għadu jinstema' pjuttost stramb u forsi jista' jkun nirridikolaw ukoll u ħadd ma pprova jintroduċih s'issa ħlief xi ħadd li qiegħed hawn f'dil-Kamra u ġieli smajtu jużhom. il-Ministra, il-Prima Ministra, is-Sindka, il-Kap, għax hekk Kap, Kap, il-Kaptana, l-Uffiċjala, l-iktar, u mbagħad l-Imħallef, l-Imħallfa, pereżempju, għax m'għandniex ngħiduha, il-Kirurga, il-Kummissarja, eċċetera. Dawn idumu naqra ma jindraw, però jien ngħid li xorta għandna bżonn indaħħluhom u biex jindara dat-tip ta' kliem ġdid, Għandna bżonn, meħtieġ l-appoġġ tal-lingwisti li jagħtu l-appoġġ tagħhom u bl-approvazzjoni tagħhom, tan-nisa nnifishom u tal-għaqdiet li jaħdmu, l-entitajiet li jaħdmu favur il-promozzjoni tal-ugwaljanza, jien dejjem ngħid, bejn in-nisa u l-irġiel, ma ngħidx bejn l-irġiel u n-nisa. Għalkemm suppost toqgħod tħallat darba mod u darba ieħor. Ukoll bis-sapport bl-appoġġ tan-nies li jaħdmu fil-medja għax dawn għandhom setgħa biex jgħinu fl-introduzzjoni ta' kliem ġdid ibbażat naturalment fuq ir-regoli grammatikali tal-Malti u biex idarru lill-pubbliku t-terminoloġija l-ġdida. Issa x'ġara f'dan l-aħħar qiesu 40 sena? F'ħafna pajjiżi u f'livelli internazzjonali tfasslu linji gwida biex jitnaqqas is-sessiżmu fil-lingwi. Meta kien hemm fuq livell nazzjonali, kif issemma l-ewwel ukoll, l-iktar nies li mbuttaw biex idaħħlu inaqqsu s-sessiżmu kienu dawk tal-ilsien Ingliż li ippruvaw li jdaħħlu lingwaġġ iktar newtrali. Per eżempju, l-Ingliżi kellhom ħafna kliem li jispiċċa bil-man. Riedu jnaħħu l-man, imma ma riedux jagħmlu l-verżjoni femminili, ippreferew li jħallu n-newtrali. U qalu x'nistgħu nagħmlu flok woman? Qalu nsibu kelma li tkun iktar newtrali u forsi fejn hemm fejn jistgħu li tispjega x-xogħol li jkun qed isir. Mela fire man sar fire fighter, camera man sar camera operator, police man saret il-kelma saret police officer. u hemm gzuz ta' eżempji, mill-banda l-oħra, fil-pajjiżi fejn għandhom il-ġens grammatikali, dawn bdew jaraw li hija veru diffiċli li tuża lingwaġġ newtrali, tista' tuża għax ħafna drabi qed tuża l-plural bħalna, aħna nistgħu nkunu iktar newtrali. Però, huma ddeċidew li mhux jaħbu lin-nisa taħt il-maskil ġeneriku imma jagħtu iktar viżibilità lin-nisa billi jużaw, jagħmlu l-feminizzazzjoni tal-lingwa, jiġifieri jpoġġu l-verżjoni wkoll tal-femminil. Il-feminizzazzjoni wasslet, din importanti, f'ħafna pajjiżi bħall-Italja, għal ħolqien tal-ekwivalenti fil-femminil ta' kważi l-funzjonijiet kollha tal-ġens maskil. Jiena nara li meta damu ma aċċettaw l-ideat ta' min kien qed ifassal il-linji gwida, naħseb jien, L-iktar raġuni għaliex kien hemm dan nuqqas ta' ftehim bejniethom kien li minħabba li l-entitajiet nazzjonali li fasslu l-ewwel linji gwida ma qagħdux jikkollaboraw mal-lingwisti. Jien għalija dik kienet xi ħaġa importantissima li ġġib, sorry, li ġġibhom on your side 'il dawn. Mhux imbagħad baqgħu għal xi żmien jiġġieldu għax ma jaqblux mal-proposti li kienu qed isiru. Tajt eżempju tal-Accademia della Crusca, hija l-eqdem akkademja tal-lingwa fl-Ewropa, li tletin sen ilu ma qablitx mar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-entità nazzjonali favur l-ugwaljanza fl-Italja. Imma bil-ftit il-ftit dawn bdew jersqu lejn xulxin u bdew jikkollaboraw flimkien, tant li fl-2012 l-Akkademja ħadmet mill-qrib mar-reġjun tat-Toskana biex jitfasslu linji gwida dwar l-użu tal-ġens fil-lingwaġġ amministrattiv u saħansitra fl-2013 l-Akkademja ħarġet favur li l-karigi tan-nisa għandhom ikunu fil-femminil u mhux fil-maskil. Jekk nagħtu daqqa tajn x'ġara fl-Italja malajr malajr, kif għedtilkom, tletin sena ilu tfasslu l-ewwel linji gwida dwar kif għandhom jitnaqqas is-sessiżmu mil-lingwa Taljana. Ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin dwar l-aspett li qed nitkellem dwaru jien kienu li m'għandux jintuża il-maskin ġeneriku għal xi tip ta' xogħol, professjoni, kariga jew titolu, u li għandu jintuża l-femminil għal titoli, professjonijiet, karigi, eċċetera Dan fl-Italja. M'iniex insemmi Franza, pereżempju, u Spanja, li wkoll hekk kienu jimxu. U t-tielet punt kien li jinħolqu verżjonijiet ġodda fejn il-femminil ma kienx jeżisti. Xi proposti li għamlu t-Taljani kienu għamluha ċara, le, m'għandekx tgħid Maria Rossi il-notaio jew il-preside jew l-avvocato jew il-segretarjo ġenerale, Imma trid tgħid Maria Rossi la notaia, la preside, għax int tinsewx it-Taljani għandhom l-artikli femminili u fil-maskil, se, la segretaria generale, la direttrice generale eċċetera. Ċertu kliem ġdid li ppruvaw jintroduċu, eh, it-Taljani dak iż-żminijiet, Ukoll instema' stram u ħafna fil-medja u n-nisa nfushom għal żmien twil irrifjutaw li jużaw. Araw ftit liema kienu l-iktar kliem li sab reżistenza u probabilment Malta huma l-ewwel tlieta hemmhekk tan-naħa tax-xellug huma l-istess bħalna. Għax f'kombinazzjoni għandna l-istess kliem. Imbagħad kellhom la ġudice, l-inġenjera u la ġenerale, pereżempju. Issa, min minnkom isegwi ftit il-programmi televiżivi Taljani, speċjalment l-aħbarijiet, naħseb ħali naħseb ħali qegħdin tinnutaw li fl-aħbarijiet qed jużaw la ministra la deputata, la Prima Ministra għal meta jirreferu għal Theresa May, la Sindaka għal meta jirreferu għal Virginia Raggi ta' Ruma u la Direttrice Ida Colucci, la ġurnalisa illi nismagħha, meta laħqet Direttriċi tat-TG2, ma baqgħux jiktbu, fl-aħħar tal-aħbarijiet fit-titoli, ma baqgħux jiktbu Direttore. bdew jagħmlu La Direttrice. Dak tibdil ukoll qed isir bl-appoġġ ta' nisa viżibbli ħafna li għandhom karigi veru għoljin. Ħadt bħala eżempju lil Laura Boldrini, l-Ispeaker tal-Kamera dei Deputati, li din sabet il-letterheads il-Presidente, bdew jindirizzawha bħala l-Presidente, imbagħad qaltilhom ma jistax ikun. Jiena m'iniex raġel, mela lili tridu tindirizzawni bħala La Presidente. Anke nisa ministri u deputati qed jesiġu li jkunu ndirizzati bħala La Ministra u La Deputata. Imbagħad l-Italja issa mexjin u qed jinstemgħu dal-kliem għaliex hemm ukoll l-appoġġ tal-medja. mhux biss lill-medja pubblika bħal tar-Rai imma anke ta' medja li huma privati, ngħidu aħna tal-Mediaset. Issa biex ngħaġġel ftit, il-Parlament Ewropew fl-2008 wkoll ħareġ approva linji gwida speċifiċi għal dawk il-ilsna rikonoxxuti fil-Parlament Ewropew fosthom il-Malti. Issa dawn. Il-Parlament Ewropew però għamel żewġ speċifiċi li lili jinteressawni ħafna. Huwa jispeċifika li fl-ambjent multilingwistiku tal-Parlament Ewropew il-prinċipju ta' lingwa li tuża ġens newtrali ma jistax ikun applikat bl-istess mod fil-lingwi kollha u l-ieħor ispeċifika li l-użu ġeneriku, dan huwa għalina li qegħdin hawn, tal-ġens maskil qed ikun interpretat bħala li hu diskriminatorju kontra n-nisa. Issa l-linji gwida li ħarġu għall-Malti kien hemm ħafna aspetti imma jien ħa niffoka biss foq tliet gruppi. In-nomi li jieħdu żewġ forom li m'għandniex problema dwarhom għax huma dawk li jieħdu l-maskil u l-femminil. Imbagħad qasmu qalu hemm in-nomi invarjabbli f'dal-linji gwida. li qasmuhom f'nomi komuni u nomi ta' ġens wieħed. Hawnhekk għandkom l-eżempji tan-nomi li jieħdu żewġ forom, maskil u femminil. Imbagħad, in-nomi komuni se jkunu huma wkoll, semmejthom inti, George, qabel. Dawn huma dawk in-nomi li x'aktarx huma ġejjin jew mit-Taljan jew mill-Ingliż u jistgħu jkunu jew maskil jew femminil skont il-persuna li qed jirrappreżentaw. Mela jekk int għandek il-kelma ekonomista hemm fuq, inti tista' tgħid jekk hu Mario Borg mela l-ekonomista huwa ġdid. Jekk in hija Maria Borg, l-ekonomista hija ġdida. u jieħdu sew il-maskil u sew il-femminil. Imbagħad ktibt dawn, dawn kienu eżempji li kienu fil-linji gwida ta' jiġifieri wkoll. Ma' dan m'għandniex problema, jiena, anke għax anke l-aġġettivi jaqblu magħhom, qed tarawhom, l-ekonomista l-ġdid hu dedikat f'xogħlu, l-ekonomista l-ġdida hi dedikata f'xogħolha. Jien li għandi naqra problema man-nomi ta' ġens wieħed għax jieħdu l-maskil ġeneriku, dawn qatgħu lista u kollha qegħdin fil-maskil u jibqgħu fil-maskil anke meta qed jirreferu għal mara, mela Mario Borg il-Ministru, Maria Borg il-Ministru. Imbagħad għandek il-qbil. L-aġġettiv suppost jaqbel, skont il-linji gwida, jaqbel man-nom u jibqa' fil-maskil ukoll jekk jirreferi għall-mara. Mela Mario Borg il-Ministru l-ġdid, Maria Borg il-Ministru l-ġdid. Il-verb imma jaqbel ma' mal-ġens tal-persuna li qiegħda bħala n-nom prinċipali. Is-suġġett, Mario Borg il-Ministru l-ġdid ħa l-ġurament, hemmhekk kollox jaqbel għax kollox bil-maskil. Maria Borg, araw x'taħwida, il-Ministru l-ġdid ħadet imbagħad il-ġurament għax huma ddeċidew li l-verb jaqbel mas-suġġett. Jiena ngħid għalija għandi problema magħhom għax huma fil-maskil, dejjem fil-maskil anke meta jirreferu għan-nisa u għaliex huma separati per eżempju min-nomi li jieħdu żewġ forom, l-ewwel grupp li jieħdu l-maskil u l-femminil. Għaliex isseparawhom? Forsi għaliex huma nomi ta' professjonijiet, karigi, aktar prestiġjużi minn xogħol jew snajja oħrajn? Jiena, fil-fehma tiegħi, ngħid li dawn ħafna minnhom jistgħu jsiru fil-femminil, maġistrata, spettura, presidenta, kummissarja, eċċetera Il-problemi l-oħra li nara mħabba l-listi differenti ta' gruppi u inti u titkellem b'mod spontanju kif ħa toqgħod tiftakar kelma tmux mal-lista A jew mal-lista C. Jkun hemm regoli sempliċi u ċari. Regola waħda, m'għandux ikun hemm listi differenti ta' nomi. Tikkonsulta dwar il-linji gwida mal-għaqdiet konċernati u erġa' ittgħamil t-lista ta' ħalti kollha u hekk anke l-għalliema tal-ilsien Malti, scriptwriters, qarrejja tal-provi, eċċetera Tressaq il-linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti u flimkien mal-għaqdiet konċernati torganizza kampanja ta' tagħrif dan qiegħda niġri għax f'moħħi qed ngħid nispera li jkun hemm l-approvazzjoni mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti. Meta jkun hemm dan l-approvazzjoni, imbagħad ikollna bżonn kampanja maħsuba biex il-pubbliku inġenerali u kull min hu involut ikun jista' iwettaq dak li aħna nixtiequ li naraw.